Бер-ике сүз кыскача гына Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, "Ла юмину", ягъни иман китермәс. Иман иманлы булмас. Ма мәгънә? Нинди мәгънә бу сүзнең? Ла юмину, иманлы булмас. Әллә шул хәдиста Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтәме, Кем үз кардәшенә үзенә теләмәгәнне теләмәсә, ул мусульман түгелме? Ул мөэминнәрдән саналмыймы? Юк, әлбәттә. Шул хәдиснең мәгънәсе иман камил булмас. Ягъни Мөселман кешесенең иманы камил рәвештә тулмас беркайчан да хәтта нинди вакытка хәтле? Үз кардәшенә үзенә яраткан, яратканча. Ягъни үз-үзенә нәрсә сөя, нәкъ шул ук әйберләрне, әйбәт әйберләрне, яхшы әйберләрне үз кардәшләренә дә сөяргә тиеш. Ягъни шул хәдистә иманның камиллеге турында сүз бара. Әлбәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләм иманның камиллеге турында бу хәдистә генә түгел, башка хәдисларда да шулай әйтә иде. Башка хәдисларда да шул сүзләр белән әйтә иде. Һәм без белергә тиешбез шул хәдистә һәм бөтен башка хәдисларда

Без бу хадистан аңламыйбыз, кардәшләр турында гына монда сүз алып пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтми. Әлбәттә, хатын-кызлар турында да әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу хадиста ирләр һәм хатыннар турында әйтә.

Шуның өчен без бу хадисны ничек әйтә алабыз? Берегез дә ышанмас хәтта үз бер туган сеңеленә, үз, үз апасына, башка хатыннарга, мөселман хатыннарына үзенә теләгәнне теләмәсә. Нәкъ шул ук мәгънәдә. Ә, Без күрәбез шул хәдистә, ничек пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләм безне өнди, үзеңә теләгәнне башкаларга да теләргә. Һәм шулай ук бер хәдисендә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтте бер сахабасына, "Атухиббул җанна?" Яратасыңмы син җәннәтне?

Һәм без күрәбез, әгәр дә кеше шулай итеп үз калебен, үз йөрәген шулай итеп тотса, башкаларга да үзенә яратканны яратса, ул аның калебенең сәламәтлеге, сихәте турында

Үзенә һәм башкаларга да Олуг, бөеклекне, һәм һәм начар әйберләрне теләргә тиеш түгел. Ничек ул була? Шул аят турында Суфьян Суфьян Сәүри әйтте. Ягъни, мәсәл, бөеклек шул, әл-улу. Һуа, ягъни, Әт-тәкәббүр, тәкәбберлек, бигайрел хак, хаксыз булган тәкәбберлек. Ягъни кеше үз кардәшләре, үз туганнары, янындагы булган кешеләр өстендә үз-үзен күтәрсә, тәкәбберлек. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шуңа әйтте. Җәннәт теге э, ахыргы дөнья Башка кешеләргә, андый кешеләргә булмый. Киресенчә, башка кешеләргә була. Кайсылары моны теләмәде, моны үз дөньяви тормышында башкаларга күрсәтмәде. Вәлә фәсәде. Һәм алар фәсәд турында Суфиян Сәүр әйтте, ул ахзул мал бигайр хак. Кайчан кеше башкаларның малларын ала, башкаларның акчаларын Аларда булган әйберләрен хаксыз рәвештә ала. Ягъни әгәр дә кеше шул әйберләрдән үз-үзен тыйса, башкаларның эсләреннән йөремәсә, башкаларның малларын алмаса, шундый кеше